Ase ang'e emerongo etano accident yabete rondiani igoro. Abana ba Nyasaye ne egesie ekebe sana. Abang'ina barenge konia ebituma biri tokorarinchera aria. Chinyeni tokoria. Rikorokoro ritaboke iga ribatache iga. Igo nkeri ng'a pole sana, naende nabo twarenge kobaganeria amaya noboremu ogosemeria goetania embira namakweri. Omong'ina oria Gladys onyore accident Nakuru okwanigwa tarehe kumi na mbili aria Nyakeburo taracha, omogaka oria Mose Mokong'u amo nabande. Nomwana oria kobua mono omoke onyorwa chingaki chitaraika. Ekero abanto bakorigereria banyora ng'a abekire ebokisi nyomba taraenigwa, anyegenete ng'a amwamoeneti. Abana ba Nyasaye, Tata oye mwanyabanto, ekero amakweri agocha, tari komanya ng'a mechando ki ore. Igo korwa ase etelevishoni eye iga nabo tokobaa pole. Bamokwere abamorwarete, kobabeka nde ase amaboko 'Omonene, erinde tochake obuya bw'Omonene. Omonene Tata oito. Amakweri aya abeire amaroro, chiachari para, marwaire, na abaminto baria omobasokano otogete igoro are rondiani, bakweretwe Omonene, baremie. Efamiri eria y'omong'ina oria Gladys, omoaka oria mokong'u amo na abande, totatora. Bagosemeria goetania embiro na amakweri, goetania mono Omonene, gwenyia abarwarete. Gwe tari mono otorwenie oborwaire bw'ebibe, oborwaire bw'amakweri, ekiagera ntobwate ogoseemera nyuma y'okoboka. Ntumia buna ekebe keria ekio oraba nabo bakorore, ase erieta ria Yeso Omotooria oito. Amina. Ase esafari eye iga y'orogendo rw'okogenda igoro, Na kera abanto buna bakonagweka banagweka, onye kwarenge korwa bosongo kera oko gochia mbarao bagwekera keumbu birongo, konagweka tore. Kera eriana rigoika rikominchoria abana ba Nyasae. Nabo eri nkobaira kobua mono nyuma ogoika gwaito rotaraba ase esafari y'orogendo ase amachiko ikomi Nyasae, ay'Omonene agoteba ng'a it is binding. Naende amachiko ayio akamanya kobekwa chinsemo ibere, richiko ritang'ani mpaka richiko ria kane, Tobana Nyasae inde, totwara mebwekano inde, tobato rieta ria Nyasae obosa, ne rituko ri'Esabato nire ribe richenu. Amachiko ayio iga are richiko erimo, Omwache Nyasae oo, ne chinguru chiao, ne ebirengererio biao, ne ogokora kwao. Amachiko kobua mono ria gatano mbaka kobua mono ria ikomi, eri togocha gochaka chiiki ibere korwa bono, igo nobwamate bwao na mwanyabanto oria ore namanyinga nomobere. Nonya ntogokonya abare abamanyinga nomobere togakora ayare amaya, rirorio orogendo rwaito igo rokoera, twariegwe namakonde, makonde aba abasubati baminto, abaga- bagaka baminto, ababang'ina baminto, omoerio oye toche kobokigwa na gosira kare na kare. Igo abana ba Nyasae, ee, richiiki riga riakane inwe ntagete korikoorera eichie gocha, reero igo twarenge koiraneria risoa rie rimo rioka abana ba Nyasae ng'o oonchorete Esabato eye. Ekere kobua mono twagendete ase Ebibilia, na atari amang'ana a siasa, tari mang'ana kobua mono ekanisa, buna kobua mono tobwate eserekari ya Kenya, atobwate ebunge eyemo, gegoetia amachiiko, Esiri ekero yabekirwe abana ba Nyasae richiko riria ri'Abakenya na igoro esiri ya Nyasae ne Esabato. Igo tokarigereria ase orogendo oro iga tokanyora amaene ng'a rituko ri'Esabato nigo riarenge rituko ria gatana kabere, Jumamosi, rero. Twasomete naende nkoirora nde ororo baria motatobwatete buya moete embeo bosa, ng'a nigo yarenge chuma, Yeso Omwana o Nyasae akabambwa, akabera ase omosaraba, aa eminyoka ase egetabu keria tokoroka Matayo gene chinguru chie ring'ana emerongo ebere na isano na ibere, otirimboke buna Yeso agoitwa, nabakomoita nabarandia. Nabasaririe amachiko a Nyasae abang'anire abanto, na abarandia, abarisia, abapisop, abapope, abanto twana kobwatia. Buna bono nakumetie omosacha oyomo agosabe abakungu na abasacha rinoti ria ribuya yamo beke omobuko, obatebi ng'a nigo nkorisamba, erinde mbasaragere chinsemo chiria chia chiansoni, erinde ng'a nari moratenenke. Lakini omonyaitano ngoika nakomisanga. ng'a omosacha agosabe rinoti rie ribuya ya mabeko omobuko arigie risakara ase ambe agoteba ng'a nasambire rinoti erio bono tiga ngosarage gwachaka korusia chianga ng'a omosa ng'a yie ase omanke bungoki ekio abana ba Nyasaye gantagete kobatebia iga chinguru chie ring'ana amariko ekero agototebia tiga toigwere ekeene ki'amang'ana koigwera omorandia nagotebia kobua mono ng'a mena omonwa one igora mon kobua mono gotwera amate ng'a nomorandia aba mwanyabanto bagokwa Omonto kobua mono tobwenerete korigereria nkristo ase omosalaba. Inki agoteba? Ng'agwe omochakano onde arenge o ring'ana, ring'ana eri iga riarenge amo na Nyasae, ne ring'ana eri iga riarenge Nyasae, ne ring'ana eri iga obogima nao bwarenge. Bogima mbori ase omorandi oyo ogokwa otioka. Bogima mbori kobua mono ase ekanisa. Obogima abore amo ase omosalaba. Bogima mbore omosaraba. Yaani nkeri ng'a obogima mbore ase omosaraba. Abana ba Nyasaye naki nataka ng'a montegerere amang'ana aya iga. Ebinto ebi nde tokona gotebigwa chinchera abarandi bagokora ebinto ng'a panda mbegu upate faida, aragotebie ng'a igora omonwa nonye ngotwere amate. Tiga mbatebie iga abana ba Nyasaye, moborie ng'a aigwa asoma egetabu kia Gotoka. Mana abang'ina bang'ainigwe, abana baito abaiseke amo nabamura, ase engencho y'enchara, ase engencho y'obotaka. Igo okogenda ekanisa otegere ring'ana riane ria Nyasae, na Nyasae agoteeba ng'a onye korwarete ng'a mobwate mosabere mobwate omotwe, ng'ai okorua omosacha agocha gokobwata egekuba, mokungu? Abakungu mwasare ekero abana ba Nyasae, ng'a korwa mono ng'a tiga ng'a kansa nekoriete orobere ng'a ngotabataba orobere. Ebibilia yateba ng'a rangeria abarandia. bagosabere ng'ai bagokobwata omotu bwoka, tai rende tokorwa abang'ina tokona kobwata bwato chinsemo chi'omobere. Abasacha ba Nyasae, ebinto biaikire ase obogima bw'ense eke Nyasae agoteba ntotaete kobwata, lakini twabwata kende gionsi. Abegenwa bakogenda ase omochie o kare na kare, Ebibilia egokwana amang'ana igo ng'a Echuma rituko riaga riaga ria ria gatano na rimo narikobua mono Yeso. kobua mono abegetwe ase omosalaba, naende kobua mono rituko ria gatano na kabere, Esabato. Tosome ase oboamo, Matayo emerongo ebere na isano na ibere, ebibungo biaye sitini na mbili. The next day after Friday, after crucifixion, which was a Sabbath, the chief priests and the Pharisees met with Pilate and said, Sir, we remember that while that, uh, that, that liar was still alive, he said, I will be raised to life three days later. Bono bagateba ng'a omonyaborimo oyio, oyio ore Kristo, kobamobambire, bamwakeranire kobua mono ase omosaraba nemesumari, abana ba Nyasae aorerire ng'a Eroi, Eroi, lama sabakitani, eng'encho yaye Tata one, naki gwantiga? Bagateba ng'a omonya- mo- o- omonyaborimo oria, aba nabarandi b'amatuko ayo, Abafarisayo, Abanto bamanyete amachiiko bakabetereria Pilato, bakomoteebia ng'a omonyaborimo oria atebete ng'a rituko ria gatato naboke. Give orders, then, for his tomb will be carefully guarded until the third day, so that his disciples will not be able to go and steal the body and then tell the people that he was raised from the dead. Bono batagete kobisa obobisi igoro y'okoboka kwaye, kwa, kwa, kwaye Yesu. Bagateba, Kobua mono ng'a bono tome abanto barende oboina boria. 65 Take a guard, Pilate told them, go and make the tomb at secure as you can. Aba nabarandi bagotebigwa, Inche ndoche ime ogoita omonto oyo bosa, imoki aba, aba, aba, imoki kobua mono abasigari, abanyanyimbo, imoki kobua mono community policing, bagende barende kobua mono obo- oboina obwo. Omonto oyo taroche buya ng'a Yeso aitirwe. Lakini inwe Abafarisayo, abanto tokoroka abarandia, bagasaine bara babegete chianga chintambe kobua mono barigamorete ng'a bono akamonto ako k'oborimo. Mhm. So they left and made the tomb secure by putting a seal on the stone, leaving the guard on watch. Na buna abe abegete ekemanyererio ase oboime, naki nomanyete amang'ana y'abana ba Nyasae, egento keroo abarandia, abakuani, Abafarisayo bakabeka ekemanyererio ase oboina, kera babeke ekemanyererio ase oboina, erinde Yeso taboka, erinde bache goteba ng'a naborokigwa baye bamoirete. Abana ba Nyasae, bono totwakwanete igoro y'Esabato. Esabato eye egosesenia, Esabato eye kobua mono abana ba Nyasaye egochena, egento tokoroka sanctification and blessing. Onde oito tachayere ime, naende eke Nyasaye abekire aroro nkeri konyara koba gekorusigwa. Giachi goika 28 verse 1 nigo nkeri ntwa aya twakwanera ng'a Esabato etuko ki? Igoro aroro amatayo emerongo ebere na isano na isato ebimungo biaye ekemo. Nonya nabe agotimokia Esabato bono? Abasareti Esabato. Abatana gotimokia Esabato? Yeso natagete abaorokia ng'a nki kera aroro ebachene ebasesenie ase obuya obwo. This is Matthew chapter 28 verse 1. Nigo egoteba ega, After the Sabbath,

Ebuku neyemo togotumia Omokenya, Omotanzania, mbaka ense engima abana ba Nyasaye. Goetera ase enchera enga buna eye iga, igo nkeri ng'a Yeso akaboka rituko ritang'ani. Naki mokorora Abachumapili bakogokera Yeso rituko ria Ichuma, rituko ria Chumamosi agatimo, agatimo k'embeera, Chumapili kobua mono akanyara koba gakoboka. Abange bagotumoka ng'a bono Omwana o Nyasae taroo this day, obokire ochiire igoro, bono otogokerete rituko ritang'ani ri'echuma, naki nigo tokonyara koba togotimoka. Nebibilia manya korwa entebia Abaefeso, tegerera aiga, inki kobua mono Nyasae abwate ase abana baye, tocha gokwa. Ase erio oria ogoteng'ena omorandi ontebia, Nekanisa yane, mbake abana ba Nyasae, Yeso ng'aki abatisetwe, timbakorekania. Yeso iga abatisire ime ase amache amange. Banto banyara koa bagotonyerigwa amache, abande barutu- babutorwe oromeme, abande kobua amo nabaachere kw'omorero. Abana ba Nyasae, ng'aki Ebibilia egoteba, Aba ebeso inye. Igo ngokwanera kobua mono ogochika kobua mono gwakane, Gogosesenia gogochena kemoika kebirengererio ki'mobere ne chisemi abana baito banyare koba bakogwenera abaebeso inye ebibungo biaye bine. Naki Nyasae agoteba, Omobere noyomo, nomoika noyomo, buna mwarangeretigwe ase ogosemeria okomo gw'okorangerigwa kwaino, Omonene oyomo, Okwegena okomo, ebatiso eyemo, Nyasae oyomo, nere Tata o bonsi, oyore igoro ase bonsi. Igo nkeri ng'a Esabato eyemo, ebatiso eyemo, Nyasae oyomo, na kera egento ase okomenya okoiga gwaito. Richiko ria kane, richiko ri'Esabato, eri rigotoka kobua mono ase omochakano, ibere ekefungo ekemo, Nyasae agakora emeremo yaye yonsi. Agatimoka rituko ria gatano na kabere, akarichena, akarisesenia, akaribeka ensemo. Gagoika ase egetabu keria gi'okong'anya emerongo ebere ebibungo bitano na bitato, omonyakorua ororo ototebia iga, Inyora rituko ri'Esabato, orirende ribe richenu abana ba Nyasae. Goetera ase enchera enga buna eye iga The Sabbath is indispensable to man, Esabato abana ba Nyasae negento kobua mono ki'engencho ase mwanyabanto, being promotive of his highest good, rituko eri iga ogochika gwakane igo gegotokinyia igoro mono, nsemo ki? Abasae, physically, intellectually, socially, spiritually, and eternally. Igo nkiring'ana onye ne Esabato eye, iga ekero togochi kogenda ase egetabu gia Isaya, in eternity, then we shall be going to Sabbath, to worship Sabbath after Sabbath. Igo goetera ase enchera enga buna eye iga, Esabato eye iga, iga ebekire aroro, ekonya abana baito, Ekonya abagaaka baito, ekonya abang'ina baito, kemobere, kemoika, kebirengererio, nonya nkebongo, gokorora abanto batauririe obongo, na ase engencho babune rituko ria gatano na kabere, ase engencho batari gotimoka kobua mono Esabato. Naende Yamanyakoro oye aboorire iswa riria iga abana ba Nyasae, ase egetabu keria tokoroka Abaiberania. Inye ring'ana ndire aroro ntagete kobua mono mbarentere. Nki Ebibilia egototebia igoro y'Esabato eye iga nebwate bobe bonde ase engencho y'okomenya kwa mwanyabanto? Inye ekebungo kiaye bitana bitato yegoteba amang'ana akobwatia. Abaiberania, inye ebungo bi- bitana bitato, gaki ase ayio ring'ana ndireo ng'a mbare abanto barache gosoa. Abwo barandetigwe amang'ana ayio ritang'ani bakamocha gosoa ase engencho y'ogotaigwera kwabo. Y'amanyakoro yakwa nebungo bitana bitato. Inaki onye Nyasae nabaete ogotimoka anga nyuma yaye Tari gokwana igoro ye rituko rinde. Eyi negetabu kia Abaiberania inye ebungo bitana bitato, ebungo kianda. Ase igo ogotimoka gw'Esabato gwatigaire ase abanto ba Nyasae. Naki ere oyosoire ase ogotimoka kwa Nyasae, ere omonyene otimokire korwa ase emeremo yaye buna Nyasae atimogete korwa ase emeremo yaye abana ba Nyasae. Oko nokorangerigwa bw'ogosesenigwa na gochenwa ase richiiko ria kane eri rigotoka ase egetabu keria gia Okong'anya emerongo ebe ebungo bitano na bitato. Yamanya kore oyairani ng'a nomochakano ibere ekebungo ekemo buna Nyasae anyarete koba gagokora emeremo yaye akanyara koba gakoyeikerania. Igo nataka kobainyoria ake baria motarenge aroro, ng'a rituko ri'Esabato Ne rituko ria gatana kabere, rituko ria Chumapili, naende twachire buya, barimo gosoma Ebibilia, naende mwanchete gosoma, naende angwakera mbuya mono. Abanto mbare ororo kobua mono bare abegenwa, tana korora ase obosio bwense, abanto tokoroka chipop, abanto tokoroka abakatekista, abanto tokoroka kobua mono abarandia ba Chumapili, abagogotebia ekeene. Reero noche orore ekero togosoma ebitabu biabo. Abande bagotimokia Esabato ng'a rituko ria gatano na kabere, lakini bagotebia ng'a amaene rituko ria gatano na kabere Jumamosi, lakini togotimoka rituko ritang'ani ase engencho Omwana o Nyasae abogete, aa tokorigokera. Igo mbabwati kende bakonyara koba bakobisa. Lakini ekero tokorenda ase ebuku reero, ngototebia ere ng'a ing'oonchorete rituko erio, naende rituko eri ndiaonchogete ase engencho y'okoboka kwa Yeso. Abana ba Nyasae, ntagete bono torigererie inki Nyasae oito atagete, When the Sabbath made, iga Esabato endi yarosetigwe, aa riomochakano, ibere, kobua mono ekefungo ekemo. Ngaki Esabato yarosetigwe abana ba Nyasae, Omonene bweka Omotooria nere onyebegete aroro, akayebeka etochene, etosesenie, kobua mono enyare koba gegotokora abana ba Nyasae. Ng'a orosetie Esabato eye iga abana ba Nyasae, Nyasae bieka omonyene, ina omochakano still ibere ebungo bire mpaka bitato, nigo egoteba ng'a God made the Sabbath out of a day. The day he used was the seventh day Sabbath. Rituko kobua amo natumegete akarosia Esabato nerituko ria gatano na kabere. Ekero ngosoma ase eng'encho Bible Study chinguru chie ring'ana When Did the Days of Creation Week Begin and End? inche kobua mono ki rituko riarenge gochaka naende ndianyare koba rikoera, omochaka na eyemo, ebungo bitano. Ntagete morigererie iga iga abana ba Nyasae, ase engencho eri ne richiko rigochena riasesenia, erinde abana baito na intwe abanyene tokiine kemoika kebirengererio tobwene koa abana ba Nyasae. Igo yaboria iga. When did the days of creation week begin and end? Omochakano kobua mono bwe rituko ndiogochaka naende riaera. Ekefungo eki kere eh, omo, eh, omochakano kobua mono Eyemo ebungo bitano, igwango buna Ebiblia egoteba, Indi kobua mono, amatuko arenge gochaka naende aera, igwango ebungo bitano abana ba Nyasae. Eye egoteba iga, Nyasae akaroka oborabu boria omobaso, na omosunte akayoroka obotuko, eriabu rikaba amagoroba, naende bokaba mambia, rituko rie ritang'ani. Igo rituko riarenge gochaka amarogoba. Kobua mono rikaba mama rogoba, rikaba mambia, abana ba Nyasae ekaba rituko ritang'ani. Igo nkeri buna rigochia kogwa, rituko riachakia. Rituko nirigochaka saa sita chia botuko abana ba Nyasae, arigochaka ekero rigochia kogwa. Naende ogende osome boigo, eyio neyio e- e- ebungo bitano, Omochakano ogende osome ebungo bitano na bitato, o- gwasoma ebungo bitato etc and extra. Igo nkeria abana ba Nyasaye, okoba gwaito ase ogochika gwakane. Ogochika gwakane onde bwensi okoremire, okore ase engencho egochena na gosesenia. Naende gwetere ase enchera enga buna eye iga, igo okorarore ase engencho y'abana ba Nyasaye. Tokomanya koborigwa iga. Who is the Lord of the Sabbath? Ing'o Nyasae bw'Esabato? Marik koinye ebungo emerongo ebere na bitano na bitato. Yamanya gotebega, Therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Omwana o Nyasae nere kobua mono omonyene Esabato eyio, omoerio, for how long was the Sabbath intended to be kept? Bono, ekero okorenda ase egetabu gia Isaya 66:22-23, Getabu gia Isaya, emerongo etano buna isano na emo, Ebiana ba Nyasae gegototeebia iga, emerongo ebere na ibere mpaka emerongo ebere na bitato, Mpaka rituko ekero torache gosangererekana, iga erabe ororo, ekero torasoe ase oboruoti boria, ekero rioka riasesenirie abana baito abamura amo nabaiseke, abang'ina amo nabagaaka, kobua mono kemoika, kemobere, kebirengererio, erinde twachenirwe ase engencho y'obuya bonga buna oboiga. Rero riswari tokoboria abana ba Nyasae, ekiagera omong'ina gete are iga aria, onye ndiria kobua mono ogo egate ogotera gokia igo gwaeta. Rero riswari tokoboria ng'a ing'oonchorete Esabato, who changed the Sabbath? Rero noo kobua mono tore ase ensemo enga buna eyio.

Naende ase television ya Wiso of Victory ntobwati ekanisa ase torakoire ko na ogotebia ekeene ne chinguru chie ring'ana. Esabato rero ng'o oyionchorete ekabekwa Chumatano, Echuma ekabekwa Alamisi. Matayo isano ebibungo bia ikomi na bitano na bibere. Goetera ase ogokwa kwa Yeso gose okoba moyo. Nachenchetie amachiko gose nachenchetie kobua mono Esabato. Egoteba iga. Timokaga ng'a nigo nachire gosaria amachiiko gose amang'ana ababani, onye Yeso omonyene nigo nachire kobiikerania. Ekeene nabatebirie ng'a goika igoro na ense nabiete, tegoeta enuguta eyemo gose aganto akamo agake ase amachiiko, goika bionsi biikerane. Anamachiko aria agotoka ase egetabu gi'okong'anya emerongo ebere gochakera ekefungo ekemo, kandi nkai o karaete goika biikerane. Gaki monto onde bwensi ore asari richiiko erimo erire riika ase amachiko aya, na kworokereria abanto boigo, oyio nare okw'omoke ase oboruoti bwa igoro, korende oyorayakorere na koyabwata Oye nere orare okw'Omonene ase oboruoti bwa igoro, aa nombwate oboa buna omorandia. Baria bakoigora Ebibilia, Inki togoteebia abanto igoro y'amachiiko ikume ya Nyasae? Inki togoteebia amachiiko igoro y'Esabato y'Omonene rituko ria gatano na kabere? Naki nabateebirie inwe, onye oboronge bwaino tibokobua obw'amariko bw'amariko b'Abafarisai. Timogosoa nonya ng'ake ase oboruoti bwa igoro. Igo nkeria abana ba Nyasae, Yeso tachencheti Esabato. Tiga nko togende kobua mono ase abatomwa barabwo. Kero togosoma ase egetabu kia Nyasae, igegototebi iga, egetabu ki'ogokora kwa abatomwa kobua mono ikomi na isato ikomi na inye. Aborokigwa barabwo. Mbachenchetie kobua mono ogotimoka gw'Esabato abana ba Nyasae, ogokora kw'abatomwa ikomi na isato ikomi na inye. Tiga ngotoigwe barabwo onde barenge gotimoka chinguru chie ring'ana ikomi na isato ikomi na inye. Ogokora kw'abatomwa abana ba Nyasae ikomi na isato ikomi na inye. Eh, igwango buna egoteba nkwegera tore Biblia ikomi na isato Ikomi na inye, Tindi koigwa nakwananche buya kw'omonyene, onye Yeso tachencheti, aborokigwa barabwo mbachencheti, ogokora kw'abatomwa. Ikomi na isato, Ikomi na inye, Abana ba Nyasaye, Ebibilia egontebia iga, eh, korende barabwo bakarua Perga, bakagenda Antiokia, omochie o Pisidia. Rituko ri'Esabato bagasoa ase esinagogi bagaikaransa aroro. Nyuma kobasomire amachiiko nebuku y'ababani, abatang'ani b'esinagogi bagatoma amang'ana aase bare kobateebia, Abaminto, onye more nering'ana ri'okoremia rikwane, igo nkeri ng'a aborokigwa igo batogete bare abana ba Nyasae ase Hekalu rituko kobua mono ri'Esabato, naende bakaba ororo bakoremania, bakaba oo bakorandia. Lakini Yeso, konyora obobani bwarurwe ing'o gochia goonchora Esabato, Daniel isaa na ibere, ebibungo biaye emerongo ebere na bitano, bono ngocha tore ng'a oonchorete Esabato, ng'a orusetie rituko ria gatano na kabere, akarirenta Chumapili, rituko ri'okoboka kwa Yeso. Lakini abateebie ng'a, Abaminto mogochia gosira. Abaminto barichencheti boka abanyene abagokwana ng'a intwe twachenchia ase engencho ase ababuya iga, lakini tobori ng'a Yeso ere nachete gochenchia. Onye tokonyora Yeso tagochenchia, inki torabwaterie omonto ogokwa? Goterabwateria ng'a tunatembea tokiwa amaremu, tobwate chibibilia, togotimoka chimamosi, togotimoka chiuma, togotimoka chimapili, Ekero torakwe, nebe twabusuire kobua mono ense nembusuro ya igoro, na goteebia abanto ekeene ki'amachiko ikomi, egetabu gia Daniel, isaa na ibere, ebibungo biaye emerongo ebere na bitano. Manya nokogota nkore gogotorokia ng'a ngokwu tore, ngokwu nakoire ebuku nse iga, ye gogoteebia ng'onkwu are ngokwu are, ekiagera amaiso achakire kwanga, mokorora nkwe nakorigia igana ase engencho ntari korora buya. Ebungo emerongo ebere na bitano, Ebibilia iga egoteba amang'ana akobwatia abana ba Nyasae. Ere agakwana amang'ana are mamincha y'Oyo ore igoro, naende narosie abachenu b'Omonene igoro mono na kobachanda. Narengererie koonchora ebiro, Na amachiko, abachenu mbabekwe ase okoboko kwaye ase ekero ekemo na ebiro bibere na ekeng'ese ki'ebiro. Abana ba Nyasae, antagete kobarentera amang'ana aya ase engencho y'obuya bwa Nyasae. Oyogochia gochia enchili Esabato anyebeke Chumapili, ngokwanwa are, nere ngwanche na nareng'e amaene, ninche. Atwo atebigwe ng'a nigo yarenge kobua mono amatuko arenge elifu eyemo, mia mbiri na isitini. Na ekero ogosoma ase Ebibilia kobua mono rituko eh, rituko erimo ritenenerete amatuko elifu, eh, eh, eh, rituko erimo ritenenerete ri- elifu eyemo etenerete rituko erimo. Ezekiel, inye ebibungo biaye bitano na kemo. Igo nkeri ng'a ekero egokwana igoro y'omwaka iga etenenerete kobua mono abana ba Nyasae rituko erimo. Igo nkeri ng'a omwaka oyio kobua mono obete Esabato egwonchorwa ase omochie okorokwa Konsitantinopo nomogambi oko Konstantino, igo orenge kobua mono ochagete omwaka bwa Ada. Ada nyuma y'okoiborwa kwa Yeso mwaka 538, kobua mono ekebungo eke giakwana ng'a gochande abachenu abanto abange bagaitwa mpaka mwaka wa 1798. Na okonyora kobua mono emiaka eye iga ererete, ekero okomainasia 1798 omainasi 536 gokonyora 1260. Aiga bono abana ba Nyasae noyaigete kobua mono Ekerumi ekanyara koba gegoonchora goetera ase abarandia, nkorora tore ebitabu ebio, rituko ria gatano na kabere bakaribeka rituko ritang'ani ri'ogotumoka ase echuma, na omogambi ore korokwa Konstantino akabeka esitambu ng'a amang'ana aya iga, Tiga toonchore rituko eri iga, Yeso obokire, ribe Chumapili abanto batimoke aroro. Abana ba Nyasae, goetera ase enchera enga buna eye iga, ng'aki mwaigwa oyogochigonchora ase egetabu kia Danieli isano ebirunge emerongo ebe na bitano inki agochigokora? Number one, the characteristics yogochigonchora Esabato yegoteba it will speak great words against God, that is what we call blasphemy. Kobua mono ase ekebungo eke iga gia Danieli isano ibere ebunge emerongo ebe na bitano iga agochikoraama Nyasae amang'ana amanene.

Y'ekero omogambi okorokwa kobua mono Konstantino agochia enchie eye iga, iga agoteba ng'a intwe buna chipope igo totenenetie ribaga ria Yeso ase obosio bw'ense. Getabu ki'ekio, Encyclopedia Letter, June 30th, 1994, igo bagoteba ekeene ng'a intwe totenenerete kobua mono ribaga ria Yeso ase obosio bw'ense. Abana ba Nyasae, Ekero Yeso agenda ase igoro, nigo ateba ng'a nabatigeire omoremia, Omoika Omochenu, mosacha onde tari ogotimoka Chumapili, mosacha onde tari ogotimoka Chumamosi, oyo ogokwa, na moka aye okwa, omosacha oye okwa. Abana ba Nyasae barwanerera chimbago, barwanerera amaremo, baitana abana ba Nyasae. Oranyare koba gagoikera atenene Nyasae ase obosio bw'ense, rigia egetabu ekio,

This judicial authority will even include the power to pass sin The Catholic Encyclopedia ekoirikire ng'a ex. ii, Pop. Page 265. Igo nkeri ng'a ki? Igo ngoteba ng'a abanto aba baka bagenda igoro. Amaene bagoteba ng'a intwe twachencheti rituko eri iga. Igo nkeri ng'a baria motararora buya Ebitabu ebi ntobibwate ase elibrary, ntobibwate elibrary ense engima, naende ebe agoteba ekeene. Igo nkeri ng'a ekero ogoteba ng'a naye otenenete Nyasae ase obosio bw'ense, n'Yeso bweka omonyene, bakamurama Nyasae. Namba ibere. It will wear out God's people, persecution. Goetera ase abanto batarenge gotimoka kobua amo rituko ria Jumapili, abanto bagaitwa abange bagotumia kobua mono eserekari. Nonye mbono emosie korigereria buya chiserekari chitagete goonchora ebesa etumeke ense engima erinde bakore ebinto buna batageti, chipasipoti chibwekane, bakore ebinto buna batagete abana ba Nyasae. Gento ki'omoerio, it will think to change times and laws. A disregard For God's authority. Igo nkeri ng'a bakanache ekiina bachenche kobua mono amachiiko, buna Nyasae kobua mono ataroberetie ere bweka omonyene ase obogima obo tore amo naborobwo. Abana ba Nyasae ambete riiri ntongi etochi yake. Bono amaswali nare iga iga, Abakobua mono bachenchetigwe, ee, bachenchetigwe Sabato bakoborigwa, naende nabo bakoiraneririe ase ekeene buya, lakini amaene, nonye bachenchetie ebuku nebaete ribaga, Monyabere ase engencho amaiso agotire. Does the papacy claim it is power to change the law of God? Amaene. Abapope mbwanchera nabarenge amaene mbaanachete ekina giogoonchora amachiko a Nyasae and in particular the right to change the Sabbath. Ng'ekeene mbanyarete koba abwanchera na mbachenchetie Esabato, risoa riri ritang'ani. We shall notice Now take claims of the papacy. Ing'aki kobwamora abapope bagoteba, Question number one, Which is the Sabbath day? Igo bakoiraneria iga, Saturday is the Sabbath day. Nao bamanyete abana ba Nyasae ng'a rituko ria gatano na kabere n'Esabato eyio ye rituko ria gatano na kabere. Question number two, Why do we observe Sunday instead of Sa- Sa- Saturday? Bono bakoboria guga aba naba Chumapiri bamao bakobaboria, Inki rende togotimokera rituko kobua mono ria Chumapiri ibatwe bainto mokia Esabato igoro tiori rituko ria gatano na kabere? Answer, You observe Sunday instead of Saturday because of the Catholic Church mbarabwo boka bagokwana in the Council of Laodicea AD 336 ekeombe keria kobua mono kiaomonete kia abapopu ase AD 336 Transferred the solemn day from Saturday to Sunday, bakaonchora rituko riria ri'ogotimoka korwa rituko ria gatano na kabere Esabato gochia Jumapili, erio kobua mono nabo bagokwana igo. Oyio okwanete bo Reverend Peter Geyman, CSSR. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, page 53, edition 1910, Amang'ana aya ekero bakwenire bagoteba ekeene, amaene intwe twaroche ng'a tetochenchi Esabato. Ase engencho ki eye iga? Ase engencho twaroche ng'a Omwana o Nyasae obokire. Riswali rinde, Question, Has the Catholic Church power to change any alteration in the commandments of God? Igo bakoborigwa, Ekanisa y'Egekatoliki nere ribaga kobua muna ebigoonchore amachiko a Nyasae ikomi ase egetabu keria gi'okong'anya emerongo ebere ekebungo ekemo kogenda gochia inse? Ris. Bakoiraneria iga. Instead of the seventh day, and other festivals appointed by the old law, the church has prescribed the Sundays and holy days to be set apart for God's worship. Igo akabatebi ng'a ee, intwe totenete Nyasae ase obosio bw'ense, na amatuko aya abekirwe ensemo, kobua mono buna Chumapili, na goonchora nonye nebatiso abanto ba- Yeso abatisa ase orosio rwa- rwa Chorodani agasoa roche, abana ba Nyasae twayaonchoire Intokwe na gosoa ase amache amachabu ime, omogambi nare otagete kobwama na kobatiswa, bakarora ng'a ere nomochenu iga asomete mono, bagateba ng'a notonyarigwe amache mochando toiyo, igo tari dini togokwana, nomonto oonchorete amachiko a Nyasaye, atwatebigwa ase egetabu keria kia Matayo isano ikomi na saba, nonya nagatoona akamo, ngagonchorwa, onde bwensi oratebie abanto bo, Nareme ase oboruoti bwa kare na kare, iga egoteba iga. of God's commandment instead of the ancient Sabbath, oyakorokwa Reverend Doctor Charona, Catholic Christian Instructed page 211. Abana ba Nyasaye ntokona kobisa goika totebanie ekeene, naye ore anache ekiina oche obo oria omorandi oo ng'a aria omorandi ere ngotebana ekeene, ntori gosamburia ekanisa ende. Omonto oyo okorokwa Omopastor Doctor Charona, Catholic Christian Instructor page 211. Abana ba Nyasaye, ao nekanisa, oyo nchieso, Igo inche nataka kobarenta ng'a ng'aki Esabato yachenchetigwe goetera ase amatuko aria twatebigwa 1260, naende ase obobani ama- an- am- na- eye nemiaka emiaka eri twanyekarikire titwarire ase ase enyarete koba gekoerera abasomba ba Nyasae. Egachaka AD 538 to 1798, 1260 years kekanyara koba gekoera. Iga amang'ana aya akagenderera ase Esabato gotiringerwa inse, we Catholics, Then how precious is the same authority for keeping Sunday holy. Akamanya goteba ng'a intwe abakristo ase engencho twaikaransete ase ekeombe keria kia mwaka 336 ntwaetetie tokanyora ribaga ri'ogoonchora esabato ya Nyasae, instead of Saturday, as we have for every other Article about creed, namely, the authority of the Church of the Living God. Intwe twairwe ribaga kobua mono rinene ase ekanisa ya Nyasae, the pillar and the ground of the truth. Agwo Timotheo ere ritang'ani isato ikomi na kianda bagotumia abana ba Nyasae babagoteebia abanto ekeene. Whereas,

We do in fact follow tradition in this matter. Twateba ng'a amaene, Bibilia teiya gototebia ng'a torusie rituko ritang'ani ri'echuma rire rituko ria gatano na kabere. Eye negento tokorokia enaro, tradition. Abana ba Nyasae igo ntagete kobatebia iga rituko ria tinkobaira ama- amang'ana amange. Igo nkeri ng'a twanyorire. Oyoonchorete kobua mono Esabato, ekaba kobua mono etuguta ng'a ndie chuma, nigo yarenge kobua mono abarandia. Naende nabo bagwancherana amasu aria amange bakoborigwa, nabo bakoiraneria buya kabisa. Naende tiga toraborie ekemo, mbae egetabu ekio buna gegoteba naende. Abana ba Nyasae, ntegerera ake igo, ase engencho riswa eri riarenge, Moonchorete. Yeso noonchorete. Aborokigwa mbaonchorete. Tegerera bono erio omoerio.

Nigo ng'a ntobwate chinguru, korabeke Ebibilia ensemo, Nyasae otoeire ribaga ri'ogochenchia kobua mono amachiko. Riswali rinde, By whom was it the Sabbath changed? Nase ki Esabato yanyarete koba gegoonchorwa? Bakoiraneria iga ase egetabu gekorokwa Habakkuk. 1:10, By the governors of the church, ase abarai b'ekanisa, the apostles who also kept it, for Saint John was in the Spirit on the Lord's day. Nabo agoteebia abanto ng'a Yohana kobua mono orenge omochenu, iga arenge rituko ri'Omonene riarenge kobua mono ase Omoika.

How prove you have? Igo nkeria nataka korenta iga abana ba Nyasae, tari gento kende twabwate ekeneene, inkeri ng'a Nyasae nanchete Esabato eonchorwe. Gaki moborie abarandi baino amang'ana aya, naende abana ba Nyasae abakobatebia ekeene ki'amang'ana, goetera ase enchera enga buna eye iga, mobaborie inki rende togotimokera rituko ria Chumapili. Amaene rituko ria Chumapili, Omwana o Nyasae rituko ritang'ani ri'echuma, nabo tokogokera ng'a obokire. Gaki ninto okorusia Esabato aroro, koranche korigokera ase enchera enga buna eyio? Okore ase rituko riane ekiagera nankwera ning'ochenchetie Esabato, igo nkeri ng'a narie gokwana ng'a mbateme gochenchia amachiko ne chingaki ase enchera enga buna eye iga. Naende twatebigwa abana ba Nyasae, goetera ase enchera enga buna eyio, ng'a baite abanto abange ase engencho y'ogotatimoka rituko kobua mono ri'Esabato na korionchora koribeka rituko ring'ao. Igo yateba iga ase egetabu keria twasoma, Matayo, nongokoorera. Kobua mono isano ebingo ikomi na bitano na bibere, momborie amaswali ase esimi ende anyare koba ginkoba amachiko onde nanyare gochenchia. Yesu tachencheti. Barokigwa mbachenchia. Ing'o oratware ribaga gochenchia? Nonya embunge ya Kenya tekonyara. Naki eke kiabeire moroche obosooku. Abanto bare ase ebunge ya Kenya bagwancherana ng'a omokungu na omokungu, omo- omosacha banywomane, omokungu na omokungu, omo- omosacha na omosacha. Igo rigo bagoetia ase kobua mono Chibunge chi'ense eye n'Esabato nabo yaetwe tigo ase enchera enga buna eyio ekaba enaro. Lakini Yeso nanyechenchetie era bweka omonyene, Matayo isano, ebibungo biaye abasae eh, ikomi na bitano na bibere. Togendanga aroro, erinde tokorera aroro. Ikomi na bitano na bibere agoteba iga abana ba Nyasae, Matayo isano erese eng'encho ntagete kobarenta ase eng'encho y'obuya obwo ebiungo bia ikomi na bitano na ibere goteba iga yeso kobua mono omonyene ogokwana amang'ana aya mhm think not that am come to destroy the law tari nachire gosaria amachiko of the prophets, gose ababani, am not come to destroy, but to fulfil. Igo naachire kobua mono goikerania amachiiko aya iga, igo ng'onde bwensi oramente na korusia, aruserigwe ensemo yaye ase oborwoti bwa kare na kare. Inki abana ba Nyasae otabwatere amachiiko a Nyasae? Ase enchera enga buna eye iga, For verily I say unto you, nabatebirie ekeene, till heaven and earth pass, Igoro na ense goika yaetire, one chot or one title shall be in no wise way pass from the law, ngonkeri ng'a nonya ichiiko ndiyo rinyare koba rikorusigwa ase amachiko ikomi a Nyasae, gokina kemoika, kemobere, kebirengererio, na kechikanisa chiatantaneire, ase engencho y'okorusia amachiko a Nyasae na kobeka ebirengererio biao barabwo abanyene. Bibilia yatotebia omiaka elifu eyemo chimibere na isitini, aria amang'ana aya akorekanete, mpaka esabato ekorusigwa aroro, mpaka chibatiso chikarusigwa aroro. Yeso onye ochiete akabatiswa ase orwacheri rwa Yorodani. Ebatiso eng'encho yaye ne immersion, koba ekuuma ase amache, ng'a gwakure na koboka amo na Yeso, ng'ai arwere ogotonyerigwa amache, ng'ai arwere ogocharekwa omorero, ng'ai arwere okobutorwa erino, Abana ba Nyasae mbakogotoirwa amate, ng'ai arwere ogotimoka chuma, ogotimoka Chumapili, goetana rituko ria gatano na kabere. Nyasae oito atokonye abegeni ase orogendo oro iga rw'amakweri, buna bono abang'ina baria babegete konya naende narure ororo, babegete amarabwani abo, babegete ebitumwa bagosamba, mbamaete gose ngoku bare. Ekero bakwete, mbarenge ase amachiko a Nyasae, gose mbare bagotebia abanto ng'a rituko nerituko, Esabato nesabato, ebatiso nebatiso, ng'ai gwasoma ekefungo ekio? Bang'ina baria Omonene abakonye, abagaaka baria Omonene abakonye, abana baito abamura Omonene abakonye, tobe abanto be ring'ana chinguru chie ring'ana, morore chifamiri chiaito chigochenchia, morore eserekari eye egochenchia, morore kobua mono chiamate chigochenchia, bono nakumetie omong'ina oyo omotinde getuchuma, omogaka oye akomoita omotinyeri inse ase engencho y'okobuna amachiko a Nyasae. Nyasae oito abakonye ase erieta ria Yeso oyore Omotooria oito. Amina. Simi yane rero ntagete momborie amaswali, 0710 711 471. Ekero narure ase estudio, nabo okong'akera tokwane amo naye, abana ba Nyasae. Abande bakobori ng'a bono, omonto oratimoka chuma, totimoke esabato nogenda igoro. Naki Ebibilia yateba, Intwe ntobwati oboigoro. Naebie koramanye ng'a ogosoma Bibilia, buna Nyasae ateba igoro y'Esabato egosesenia, egochena, egokinia omonto kemoika kebirengereri na kemoika, na aye orebori ng'a, buna ring'ana riagotebirie, ngetambe okwo kebwenerete kwemokia ase engencho y'okomokorera Omonene. Naende ase etelevishoni ya Voice of Victory, ntobwati ekanisa, igo twarenta amachiko a Nyasae buna are, ne chinguru chie ring'ana, ona cheki naebie komonyene ase erieta ria Yeso ere Omotooria oito ngosaba tore, Omonene Tatoito. Mbuya mono ase engencho y'ogotonyori ng'a korwa aaria Roma nao bachenchetie Esabato, abapopu batoirwe amarieta naende bancheranire, ng'a ase engencho rituko eri iga Yeso nabogete goika torigokere, lakini Yeso omonyene ase egetabu keria kia Matayo isano ikomi na saba otebire ng'a tachete kobuna amachiko ikomi nonya n'Esabato. Monene, twangosaba ng'a gaki koranche otokonye mambia ekero tokorigereria ng'aki tobwenerete gotimoka Esabato. Barabwo bagotimoka Esabato eye, barabwo bagoteba kobua mono bare ekanisa y'Omoika, Lakini Omonene mbatimogetie Esabato. Ntotimogetie Esabato eye buna etakeri gotimokwa. Atore ebiombe bibere, mbarao togotimoka rituko ria gatana kabere, lakini chimbwa chiaito, ogotara gwaito, naende ogotimoka Esabato gotabwenereti, torache gosira kare na kare. Baria batari gotimoka Esabato Omonene oito ore igoro, bare abaya, bare ase Omoika, batari gokora ebibe, Nobogati ase oboruoti boria ekero banyare koba bakobwata Esabato. Abakwereirwe Omonene na abarwarete tonyare koba gokoboigerera. Naende Omonene amang'ana ato gokwana ne chinguru chie ring'ana, orobie abana bao chinkoro. Bogima obo taraera abarandi baito bagotimoka Chumapiri, Ichuma, Chumamosi. Batebie abanto ekeene bwango ekero bagotimoka, ebe ng'a ntwatenenete ase oborori amo ne ring'ana, ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito.

Chitoti echi igaatananete. Chiriche atananete nonya tari omogeka rinchiki eria n'esabato ensemo, akarenta rinchiki erimo aria korwa omoruti b'obwanchani.
In fact, tarenta echiiko erimo omogaka, arenta amachiiko abere, richiiko ritang'ani eh, eribwatete ogochika kwe ritang'ani ase okong'anya emerongo ebere, eye egokwana atoba na Nyasae chinde, Yateba ng'a tosasima sanamu chinde, yateba tibwatu rieta ria Nyasae obosa, yateba kobwamwa nere rituko ria Esabato. Igo richiikeri iga ekero omonto abwatire oboamate bwao na Nyasae, ng'a kwanyare koba okomwancha Nyasae nomoyo oo bwensi na kera egento. Richiikeri iga nario ritang'ani, richiiko ria kabere rigachakire ogochika kwa gatano, Mpaka ogochika kwa kwa ikomi. Igo ekero omonto atwarire abwatire amachiko aya gagwetire ase obuya bwa Nyasae, amachiko aya iga erimo goika eriakane, gwetire chinguru chiaito, igo twatwarigwe omote na Nyasae obuya. Togotwara amachiko ria gatano mpaka ikomi ase engencho y'obuya bwa Nyasae obwamate na mwanyabanto. Igo amachiko iga abegetwe akaba abere. Mogaka nabo narenge gogotebia igo, Eh?

Naende inche tindi mwaesidi ye infact monto inche ne ne bibiri nangosoma nangwatora catholic gose ekanisa ende eh aya eh ege egetabu kobua mono moigora aroro egetabu kia okomanoka motegerera abana ba nyasaye emerongo ebere na ibere eh mbuya mono ase oyio buna akwanire igo Ebimanonge ibere na ibere, ebibungo biaye tosome gochakera kumi na nane. Inche nigo ngokurera kera omonto oyokoigwa amang'ana 'obobani bw'ebuku eye. Omonto onde bwensi karayamente, ebe ninche Lameki nakaranderia. Nyasae namomentere amaakwa ayarikire ase ebuku eye, na monto onde bwensi kararusie ensemo y'amang'ana 'obobani bw'ebuku eye. Nyasae narusie ensemo yaye ase Omotoori bw'obogima, na ase Omochie oria Omochenu ayarikire ase ebuku eye. Ere oyokorenta oborori obo iga nigo agoteeba, Ee, ninchiche bwango, Amina, inchwo Omonene. Obuya bw'Omonene Nyasae bobe amo nainwe mwensi. Abana ba Nyasae, twanyora ng'a amachiko ikomi iga agotogitera. Mbuya mono ase engencho y'omogaka okwanire amo naintwe, goetera ase enchera enga buna echiiko ndiyo ase egetabu kia Matayo, kobua mono isano mbaka ikomi na isano na ibere. Yeso agoteba ng'a tinachete goonchora amariko nonya ng'ake. Naende ekero tore ase esitesheni ya boisobo Victory, ntori koranda igoro ya kanisa, Naende ntobwati ase tokobaira ne chinguru chie ring'ana abana ba Nyasae, naende onde naro ororo obwate ibori rinde, naende tokorandia obwanchani amo nobuya, naende nabarenteire kobua mono ntore gokwana igoro ya Catholic, atwakwana kobua mono buna ki esabato yarenge, ari ritang'ani ase omochaka noibere kobua mono ekebungo ekemo, Nyasae agakora emeremo yonsi, agatimoka rituko riesabato, Akarisesenia, akarichena, number two, ekero akora ense emenga buna eye iga, okogenda ase amachiiko ikomi ase egetabu keria gi'okong'anya emerongo ebere, akanyara koba gakoribeka ase ekebungo kia nane ase egati y'amachiiko aria ikomi. Yatochena, yatosesenia, naende Esabato eye iga yatokinia kemoika k'ebirengererio na kemoika. Nyasae oito atosesenie, tiaturaigwa anga oyomo naende. Hallo! Mbuya ore.

Eh. Naende onde. Okay, ase eng'encho y'echingaki abana ba Nyasae, nabo mokorika amaswali ase enamba eye naba 0710 711 471 erinde Yeso oito anyare koba gakoigwa bako nobonene. Ngosaba tore bono. Monene mbuya mono ase discussion twatwarire naende mbuya mono ase eng'encho gwatoire oborori Naende mbuya mono Omonene, ase engencho Ebibilia eye yariikeretwe Bachumapili, Bachumamosi yariikeretwe abagochia gotooreka. Omonene omogakoboria amaswali, mbuya mono ase engencho kwamoeire oborabu obo iga, amare abaminto baraba bakoboria amaswali aya iga, ase engencho egepindi kende gegosoa, Yeso onyare koba gokoigwa bako nobonene, naende otoinyore ase oboruoti bwao, ase erieta ria Yeso oyore Omotoori oito. Amina. Ase abaseseni, naende mbuya mono ase okoba abasibore. God bless you.